Әгъузу билләһи минәш шайтанир раҗим. Бисмилләһир рахманир рахим. Хөрмәтле мөселманнар. Э, бүген менә шушы аятьне әлиф лам мим ничек дөрес итеп тәҗвид кагыйдәләрен кулланып Ничек аны укырга итеп кыска гына видео язма. Бу Әлиф ләм мим дигән аят, ул Бакара сүрәсендә дә, Бакара сүрәсе дә шуның белән башлана һәм Гимран сүрәсе дә шуның белән башлана. Иң мөһиме, менә бу хәрефләр белән башланган аятләрне без Әләм дип укымыйбыз. Әләм тәра кәйфә фәгалә раббука би асхабил фил фил сүрәсендә кебек әләм дип укылмый. Монда һәр бер хәрефне аерым итеп укырга кирәк. Әлиф, Монысы ләм һәм монысы мим. Менә бу бик мөһим. Шуның өчен, әгәр дә Коръән сүрәләре хәреф белән башлана икән, бу хәрефләр аерым хуруфул мукаттага дип атала тәҗвидтә. Иң беренче безгә бу хәрефләр ничек языла икәнен аңларга кирәк. Шуңа күрә иң беренче хәрефнең яз, э, дөрес язылуын белергә кирәк. Менә беренче адым ясыйбыз. Менә монда язып җибәрдем. Беренче хәреф ул әлиф. Әлиф языла менә шулай. Ә лиф. Икенче хәреф монда ләм. Менә бу ләм хәрефе. Ләм хәрефе менә болай языла. Монда мәт хәрефе бар. Ләм. Ләм. Һәм өченче хәреф ул мим хәрефе. Мим хәрефен аерым язып алабыз. Мим. Мим. Бу сәкенле ахырда сәкенле мим. Монда шулай ук мәд хәрефе. Менә ике мәд бар монда. Булды. Без бу хәрефләрне аерым яздык. Хәзер Икенче икенче этап, Коръәнне, белгәнебезчә, тәҗвид кагыйдәләрен кулланып укырга кирәк. Шуңа күрә менә моны без гади генә әлиф, әлиф, ләм, мим дип укырга түгел, ә тәҗвид кагыйдәләрен кулланып укырга кирәк. Аның өчен без өченче этапка әкрен генә киләбез. Монда уже тәҗвид кагыйдәләрен кулланып һәм нинди кагыйдәләр монда бар икәнен өченчесендә хәзер күрербез. Менә беренче хәрефне, әлифне разбор ясаганда, менә ул әлиф, монда бер нинди дә кагыйдә юк. Әлиф. Монда сузу хәрефе дә юк, идгам хәрефләре дә юк, монда бер нәрсә юк, бу гади генә әлиф итеп укыла. Менә монда өченчесендә әлиф, әлиф, әлиф. Иң кызыгы менә монда башлана. Менә бу калган ике хәрефтә. Менә әлиф, киттек ләмгә, ләм, ләм. Тәҗвид кагыйдәләре буенча алдану әйтәм, безгә менә монда, менә мондый волна булганда дулкын э, тәҗвид кагыйдәләре буенча монсы ярдәм өчен күрсәтелгән сузырга кирәк икәнен. Әгәр дә мәд хәрфеннән соң, менә монда безнең мәд хәрфе Әлиф, аңа кадәр фәтха тора, һәм мәд хәрефеннән сон безгә т сәкенле хәреф килә икән, бу безнен сәкенле була, һәм ул безнең өчен әле бу мим хәрефе менә монда да кушылып китә, монда идгам була, ансын аерым менә монда. үтәрбез. Менә шул бу очракта мәд хәрефеннән сон сәкенле хәреф килә икән, монда нинди кагыйдә эшли, әл-мәддү ләзимү, ягъни сузарга тиешле мәд, ягъни без монда сузарга тиешбез, әл-хәрфи, ягъни хәреф өчен дә, бу кагыйдәнең исеме, мусаккал, ягъни авырайтылган, чөнки бу хәреф өчен дә. Шуңа күрә аны кирәк сузарга алты хәрәкәт. Әлиф, ләм булды. Менә әлиф, ләм. Туктадык менә монда. Менә бу хәрефне без укыдык алты тапкыр сузып. Мәддү ләзим, әл-хәрфи, әл-мосаккаль алты хәрәкәткә сузарга кирәк. Ләмне укып алдык та, безнең мим хәрефе, мим хәрефендә тукталыр, нишлибез, туктыйбызмы? Чөнки менә монда да мим хәрефе бит инде. Әлиф ләм и тагын мим килә. Монда кагыйдә нәрсә? Ике мим очраштылар да, икесе дә охшаш хәреф, монда болар кушылып китәләр. Двойной була. Менә тәшдид була бу. Менә бу, менә бу сүзне мин аерым шулай яздым, аңлар өчен. Менә алты әлиф таракка ошаган, әмма ул тарак түгел, эчендәге күпме ничә тапкыр сузарга икәнен җиңел булсын өчен язып куйдым. Менә монда мимне, ике мимне кушып җибәрәбез, чөнки ләмдә мим бар, им мимдә мим хәрефе мим белән башлана, безнең идгам була. Ягъни моны икеләйтеп әзрәк тотабыз. Әлиф лам мим. Идгам ике тапкыр тотабыз әзрәк. Хәм киттек мим хәрефенә. Соңгы хәреф калды. Менә ул мим. Монда шулай ук шул ук кагыйдә ләм хәрефендә кебек, әгәр дә мәд хәрефеннән соң

Но аның аермасы әллә ни түгел. Иң мөхиме безнең өчен менә монда 6 тапкыр суларга кирәк. Менә монда идгам була, ә менә монда шулай ук 6 тапкыр 6 хәрәкәткә сузарга кирәк. Аның нәрсәсе аерыла, мухаффафта һәм мусаккалда. Но монда да сәкин була, монда да сәкин була. Вот шуңа күрә менә шулай шундый кагыйдәләр әлиф ләм мим дигән аятта безгә э, шундый э, кагыйдәләрдән тора. Ә, кагыйдәләр исемнәрен язып чыктым. Ә, ничә тапкыр сузасың икәнен, шуңа күрә дөрес итеп укырга, кагыйдәләрен белеп, тиешле урында сузарга, тиешле урында идгам ясарга, туктарга һәм иң мөһиме, укыган аятлар буенча бу дөньяда дөрес яшәргә.